in dothlennak kum nga lei a lut cangmi pau dothlennak siseh kum sawmli lei a neih cangmi Chin miphun dothlennak siseh hika kan cuan tikah nihin ni kan dirhmun ah zeidah kan mipi nih kan dirhmun si kan dothlengtu hna nih zeidah kan dirhmun si timi hi i check ṭhannak chance kan ngei lio tein i check ṭhan hi kan biapi ngaingai a ruang cu Hriamnam, mi nunnak a la khomi, mi chunmang a hrawk khomi, mi sining a hrawk khomi hriamnam hman in miphun ca do kan thlen kan ti tikah cu kan tuahmi nih cun sullam ngei loin a kal sual i kan hmuitinh kha kan khen lo sual a si ahcun hi voikhat kan i palhnak mi nih hin kan miphunpi in decade Decay tampi century tiangin decay timi cu kum sawm bu in maw kum hra kum kul sawm thum in a kum za tiang a nguh khomi dirhmun kan phan kho. Cucucu kanmah nih kan hngalhmi le kan cawnmi le kan ton cuahmahmi a simi 1948 47 ah Aung San hruaimi phasapala nih a ṭangcung siangpasin Chin hna he independence kan lak ti lai i kumhra chung kan um ṭi hnu ah cu kumhra kan um ṭi i nan lung a tlin lo cun chuahnak nawl kan in pek bak hna lai an rak timi kan rak i zumh sual tikah nihin ni dikih pasarih pariat le a lut cangmi uh, Kawlkut ah kan tang. Cu lio ah kan pale nih kan rak zum hna loin a zei si hmanh ah kanmah cu miphun dang kan si caah Union of Burma ah uh, sertu ah si loin kanmah le miphun ram cio in i hruai ko sila kan i hruai kho lo cun mirang zong nih cun rak kan peng chung ko selo timi kha rak kalpi hna selo cu diar hmun in cun nihin hi kan phan hnga maw timi hi ruah awk um ngai ka chim duhmi le ka tahchun duhmi cu kan pa le nih thil tha a si ko rua ti an ruahmi thil pakhat ruangah Thil ṭha thil dik a si ko rua tiah an ruahmi, mi zumhmi ruangah le a hihi a hmaan ko ti an zumh sual ruangah decade pasarih pariat kai in nihin ni kan temtuar. Cucaah cun nihin ni kan dothlennak zong kha zei bantuk pau dothlennak in a chuakmi hriamtlai kan si zongah cun miphun dothlennak in aa thawkmi hriamtlai kan si zongah nihin ni kan lamthluan ah kan palnak a um maw? Kan chambaunak a um maw? Kan kalmi hi a dik maw dik lo ti kha kanmah le kanmah tein i i zoh ṭhan le i check ṭhan kan hau ti kha hika in remind tuah ka duh. Cucu cu kan i tuah duh lo a si ahcun nihin ni kan dothlennak min kan putmi dothlennak hi mipi dothlennak a si hnga lo. Mipi dothlennak a si i mipi ca hmuitinhmi dothlennak a si ko si ahcun mipi nih an herhmi zei dah si, mipi nih an tawnmi zei dah si, mipi nih an chunmang zei dah si, nihin i kan kalmi ah teh zei lam dah kan zul timi hi mah le mah tein i check zungzal kan hau. Hi tunai ka chimmi cu chung zawn te ah Aung San a bia pakhat van lak ka duhmi cu Kawl pawl nih kumhra chung ah Tlangcung pawl indigenous pawl kha kumhra chung kan kal hnu umṭi duh loin chuak hna sehlaw teh kan chunmangpi a rawk lai, kan rampi a kuai lai cu teh ti kha an van ti tikah Aung San nih a timi hna cu kumhra chungah hi indigenous kan unau my indigenous minorities mi thin ka chin share pawl an lung kan tluan kho hna lo kan mah bantuk in an umter kho hna lo cu kan mah san tlaih lo si ati cu ca cun nihin ni kan hmui tinh chung ah mipi nih an duhmi mipi an tumtahmi le mipi i an ca te kan tuah mi kan tuan mi kan mah tin i check than um lo le kan kal mi lam zeidah a panh i zeidah kan zawh i zei tluk khan dah kan si cang ti i check thannak a um lomi riantuannak kan si sual a si ahcun nihin ni ah mipi dothlennak min keng in kanmah ca do a thlengmi kan si sual hnga i kanmah le mipi mipi uknak kha mipi ah pek than kha si ti loin kanmah le kanmah uknak aa pemi kan si lai caah cu bantuk minung cu cu bantuk dothlennak a tuahmi hna cu cu bantuk dothlennak bu cu dothlennak kan tuah lo a ṭha deuh. Mipi ca san kan tlaihnak nakin mipi caah hnahnawknak a petu le mipi a buaitu kan si deuh lai ti kha atu zan ah fianghlang ngai in chim ko ka duh. Pau dothlennak aa thawk bakin bia ka rak chimmi cu kan dothlennak hi pau dothlennak a si a zawhmi kawl bantuk menmen in min ong hlaing le ralhrang pawl nawlngeihnak thlak menmen tiang kan kal i Miphun dothlennak kan i hmaithlak lo si cun kan dothlennak he pakhatnak ah sianram bantuk in hriamtlai bu kan kar te lai. A pahnihnak ah kan dothlennak hi hmun khat te kan i fun lo i ralkapbu pakhat sernak chance kan ngeihmi Diamond Sun ah hin ralkapbu ser in kan miphun dothlennak biatak tin kan kalpi lo ahcun sianram bantuk in kan ram kan soksam dih lai tiah ka rak ti nihin ni kan dothlennak zong hram han usih nihin ni teinak kan hmu maw khuapi cu kan lak sok khuapi lak hi tei a si lo dothlennak i a muru taktak cu khuapi lak le sakhan ting kha si lo Mipi miphun ca i a tinco hnga dingmi, mipi ca i a ngeih hnga dingmi nawlngeihnak mipi kut pek ṭhan le miphun nih a tinco hnga dingmi tincoter ṭhan ding i i hmaithlak tu kha do ṭhen hna u sih. Cu i hmaithlakmi rian aa lim ṭhan popo cu khuapi khua zakhat zong kha la ko hmanh u sih law, khuapi zapi zong kha la ko hmanh u sih law, kan ral a simi nih kan lakmi a kan cohlan hlan chung poh le kha kan lak ciami a daih hlan i mipi nih nun duh dim tein an um hlan poh le mipi nawl ngeihnak kha puitling tein kan ser hlan poh cu dol dothlennak teinak kan hmu si lo cucaah cun nihin ni ah thentlang zong va la dih ko si halkha zong la ko si falam ti dim uh, falam tonzang Mindan matupi la ko usih. Kan dothlennak kan tei rih lo. Kan dothlennak teinak a phi cu khoika an um lai dih cun kan mipi hna nih nun duh dim tein an hmuh khawh nak hnga ding ca le mipi nih an duhmi cozah an ser khawh ni khi kan dothlennak teini cu si. cu hlan chung popo cu kan ram do thlennak kan tei kho lo cucaah cun ni ni ral kan tei e tiah kan au khun mi te hna cu cu via khupi kan lak kan au khun mi te hna ral tei a si lo hi pin lei tu khin thi pawl nih khin uknak a thot namnak nawl ngeinak a thot namnak hriamnam itlek a nuamnak tu kha kan te chin sualnak a si ngai kan rampi ka chim ci bantuk sian ram kan hluan sual lai ti kha ka phang ngai. Cucaah cun ka biafunnak ah nihin ni kum li a kal cangmi kan dothlennak hi kan mipi hna, kan hriamtlai bu hna ṭha tein zoh ṭhan hram u si. Kan hruaitu hna ṭha tein zoh ṭhan hram u si. Zei lam dah kan phanh? Zei dah kan hmuitin si? Khoi ka tiang dah kan phang? Ninni ral timi hi Min Aung Hlaing le a kuttang ralhrang hriamnam aa tlaihmi ral lawng kha maw ral ah kan hmuh hnga? Khi hriamnam a tlaihtertu rianṭuannak policy khi a hnu ah a um i cu policy cu kan thluk khawh nakhnga ding caah do a thlengtu kan si hnga lo maw? Cu thluk khawhnak hnga ding cah cun meithal in kan kahmi tiang lawng a za lo i meithal in kan kahmi pin lei ah tuah ding tampi um rih. Cu kan tuah khawhnak hnga ding cah cun zei lam dah kan zulh hau? Zeitindah hma kan lak a hau? Nen nih, CNA nih Chin rampi huap in amah lawng a cawl kho lo. CDF pawl zong nih nanmah le pengtlang nanmah le ramkulh huap lawng nan cawl kho lo. A donghnak ah khining tein kan kal ko si ahcun ralhrang he asilole kan ral he i chawnhbiak in BGF a kan chuah te lai. kan dothlennak i miphun dothlennak in sipuayi le ne kai kan chuah te lai. DKB de te hna mu khi sian ram i uh, po te hna mu Kha bantuk kan chuah te lai. Cucaah cun kan dothlennak hi kan hruaitu hna, kan hriamtlai hna, kan mipi hna ṭha tein cuan kan hau cang. Kum li leng a kal cang i nunnak zeizah riamruam dah a liam cang. Hi chung hi ṭha tein kan cuan ṭhan lo i kan kalpi ṭhan lo a si ahcun kan dothlennak hi mipi dothlennak ti a aumi uh, sipuai dothlennak kan i chuah te lai ti kha ka chim khomi si se law kha lomnak tambik ngei ka chimmi vialte hi keimah pumpak ruahnak si ti kha nan ka cohlan piak nak lai a kan nawl hna